कथी के कागज है कहीं मौगी सिरहन्ना तर में चोरा के रखने देखे छी आय, बाप रे बाप जुलूम कऽ देलकै माय माय गे माय कतऽ है तो नहीं सुनाई हो तो सुन तोरा दर दर दर तैलो कथी भेल करा चीज खाइ छै ई देखी ना कथी है देखै त छिए कागज है कागज ए में तो लिखल एमे है कथी लिखल है का पढ़ी ना ए भक हो मूर्ख बकाम पढ़ब तोरा केला पढ़बै छियौ तू कहना कथी लिखल है केला हाथ से लगै है तोरा है ई मौगी के लव लेटर हौ लव लेटर प्यार करे हो कतई के प्रमाण सही में के बेटी कटिया कटिया कहीं पढ़ तो के लिखने हो कथी लिखने हो पढ़ के सुना तो सुना कथी लिखल है गे ई तेल चट्टा पठैने है चिट्ठी तेल चट्टे के नाम है हो तो पढ़ न कथी लिखल हो देखी माई हम पढ़ै छियौ आ तू सुनिहे देखियौ अहाँ बेगर हमरा मन नहि लगैए अहाँ जे चौरीमे अबै छी तऽ केना हमर दिन कटि जाइ हइ से थाहे नहि चलै हइ हम अहाँ से बहुत प्यार करै छी एक बेर भेंट के लागी आउ तब अहाँ के हम अपना मन के बात कहब गई दैया गई दैया और और और और कथी निकल बेटी कर हम अहाँ से बियाह करब हमरा से बियाह कलू

कमा दै छी घास सब कोना एकोटा सब्जी नहि होइ गए धोछी ओही उठ आइ गे बड सता बरती बनै छलही गए केना का तोहर यारवा चिट्ठी पठैने हौ चिट्ठी कोन चिट्ठी माँ ये आहा हा तऽ ई कथी है सिरमा तर में जे छलिए चोरा कर अपने माँ ये अहाँ जे सोचै छी ने से ओ चिट्ठी न है हाँ हाँ हो गई उ चिट्ठी न हो हमारा माथ पर कटी पागल लिखल है बेवकूफ लिखल है गाय हमरा तो सिखबै छै हमरा बेवकूफ बनबै छै जेना हम बुझबे नहीं करै छी गे

घर में तो ओकरा पीटबे कर छे आ ई बारी में आके जब पीटे छे लोग सब देखतो तो काजी कहतो एकरा मारबे नहीं करबै एकरा मार पीट के घर से भगेबै या कौन के या कौन देख गाम वाली ई नहीं भूल कि तू हमरा घर में रह छे ओकरा नहीं तोरा तोर बेटी के दुनू के घर से निकाल देबौ हे हम या यहाँके एकटा बात नहि सुनब आ नहि बुझब दोसर दिन मानै छली आइ ये एहन काम कयने है देखियौ कथी लिखने है पुतहुआ के लव लेटर आयल है लव लेटर पकड़ू या या देखू कन्या उठा था उठा ना है उठ ना कथी लकबा मार देलकू देह में ए जबरी हम कहते छी ना तो तू केना बोल छी कन्या ई कथी सही बात है आय बाबूजी ई दोनों कोई तो हमरा पर नहीं विश्वास करी कम से कम हाथ तो हमरा पर विश्वास करू हम कोनो गलती नहीं कहने जे बिना कसूर के हमरा माई मारी है गे गयते झूठ बोल के कत धरबे कत ए बुढ़बा यते दिन यहाँ कहे छलिए कि कौन सबूत हो कथी हो अखन देखियो कागत झूठ बजे है गई लिखलवा झूठ बजे है कोनो नाटक नहीं हो चल वाला ये बेर हमरा घर से निकला पड़ता तो निकला पड़ता गे गाम वाली तू चुपे रह कथी गलत है कथी सही ने ओहि चीज के हम पता लगेबे आ कनिया में जे गलत होती ने तो कनिया के हम भगेबे आ ओकरा में जे गलत नहीं होतू ने तो तोरा तोर बेटी के एहि घर से हम निकालबो अच्छा ठीक है तोरा जते पता लगाबा के हो सर्च कर के हो लगा ले रे पंठा हमरा पास त सबूत है लिखला बा ला यानी कनिया तू नहीं चलत कनिया बता

हमहूँ बाबू हिनकाके ससुर नहि अपना बापोसँ बेसी मानै छियै हम सही सही कहै छी बाबू ओ चिट्ठा हमर नहि है आइए तेल चट्टा जिंदगी भरि अहाँ घासे कटित रहबै कि कथी भोजो उजो खिएबै बियाह शादीके कोनो प्लानिंग है कि नहि ये भौजी अकेला पेट त पहाड़ है आ बियाह शादी का गम फंसू ये दूर जाओ बियाह शादी कऽ कऽ कहूँ फसले य हरेक आदमी के एगो ने एगो जिंदगी में जीवन साथी चाहबे करी बुझलिए ये भौजी अहाँ जका जे संस्कारी जे हमरो मिल जेतै घरवाली तऽ हमरो जीवन सबरि जेतै की हाँ ये बौआ अहाँ एक बेर बियाह कऽ कऽ तऽ देखू भगवान अहाँके हमरो से नीक कनिया देत कैला एना कैला बजै छी अहाँके मनमे कोइ है से हमरा कहू ने ये भौजी ई तऽ मन के बात है अहाँके केना कहू अहाँ केहन बात है ये बुआ हमरा कहू ना कहू ना के हबे मनमे से कहू ना कहब भौजी तऽ केकरो कहबै तऽ नहि अहाँके हमरा पर विश्वास नहि हबे से तऽ हमरा विश्वास है अहाँ पर। कहू ना हम नहि केकरो कहब आ पूछे छी भौजी तो अहा के हम बतबे छी उ चमेली नहीं है चमेली वो हमारा बहुते मन पड़े बुझलिए बेपना मोहब्बत ओकरा से हम करे छी आये बौआ प्रेम करे छिए तो चमेली बौआ के कहबो कहना छी कि कथे मने में छी दबा के रखने बात आज तक हमरा ते हिम्मत नहीं जुटले भौजी जो सामने में हम जाकर कह देवे लेकिन एकटा बात कहै छी भौजी हम चिट्ठी लिखने छी बहुत दिन से ओकरा लागी ई अहाँ करबै काम तऽ भऽ सकैए कनि हेल्प कऽ दू ने ये बौआ ई काम जे दोसर के रहती ने तो हम नहीं करती लेकिन हम अहा के तो बुझी छी कि अहू बड़ बढ़िया आदमी छी पूरा मन के सफा आदमी छी हम तो अत्ते अहा के लागी तो करे सके छी ई बात अहाँके सुनली तऽ मोन हमर बड़ हल्का भऽ गेल हे अहाँके चिट्ठी दै छी अहाँ दऽ देबै हमरा बुझाइए कि सेम हमरा आइ भगवान मिल गेल अते हेल्प कर दिए भौजी ली आया ये बौआ अई में लिखने कथी सब छी हमरा सुना दो ना भौजी ई अहाँके लागी नहि है के अहाँ पढ़बो नहि करब की खाली ओकरा पुगा देबै आँय नहीं कहब त छोड़ू हम पुगा देब लेकिन एकटा बात ऊपर से तो अते सीधा साधा लेकिन मन में तो बड़ी कुछ छुपा के रखने छियो जा भौजी ई दिल के बात है ई बात सब सब जगह नहीं बजल जाए बुझलियै कोनो सही इंसान मिले है ना तब बतबे तो निक रहे के बुझली अब बाबूजी अब तो पता चल गेल रहे कि हम गलत नहीं छी कन्या हम तोहर सब बात बुझ गेलियो तू एक रति चिंता नहीं ला तोरा सपोर्ट में ने हमेशा हम थार रहबो तू चला बाबूजी ई सबटा झगड़ा के जड़ नहीं झबरी बौआ है। उहे माय के कुछो न कुछो लगा के हमरा खिलाफ भड़कबी तब तो माय एना करी है अहाँ ने एक बेर ई पुर्जा के केकरो से पढ़ल लिखल से पढ़ाओ आ तब कहियो कि कथी लिखल ओहि में उ सब लगा के कही माई के अच्छा ठीक है कन्या चल अब कथी बतियाई माई गे अभी तक ल नहीं एले हम्म, कोई टेंशन लै छै सबूत अपना हाथ में है गे बेटी गे गाम वाली हम बुझ गेलिए

चलू जखरा ल चलू पढ़ाओ आ सबूत देखू तो लाड़ चिट्ठी ए बजैया मंगला लाज होइया हमरा चिट्ठी लऽ के बोलू फाड़ि देबा पुतहुआ के बचा लेब हमरा लगिन राजनीति रे बंठा नहीं कोनो बात चलो हाँ तो चल ना संगे संगे चल चल भाई चल

तू तऽ पढ़ल लिखल छी ने तऽ अपने बुझि जेबी ठीक है काका हम पढ़ के सुना दै छी सुन तू सब होते बुआ पढ़ पढ़ हम अहाँ से प्रेम करै छी देखली देखली कते आगे तैयो कहूँ मुरा झूठ बतबे चली पंटा गे गे केहन से कल कुलक्षणी गे ए, लाज नहीं लगे हम ए चुप ना ओहू से आगे तो पढ़ दे तगार ये चिचिया लगे छै पहले ओहू से आगे पढ़ हमरा बहुते डर लगै छल अहाँ से कहे ला ओहि दुआरे हम ई चिट्ठी काजल भाभी के हाथे भेजली चमेली हम अहाँ से बहुते माया करै छी आई लव यू अरे भौजी ई तऽ हमरा बारे में है हाँ ये बौआ अहीं के लागी ई चिट्ठी है हमरा देने रही कि अहाँ के दऽ दिए लागी लेकिन हम छलिए घर ही सिरहना तर में राख लेने रहिए तो ई सब देख लेल कि तो हमरा ऊपर आरोप लगबी छै देखली देखली घर में सबसे बड़का नागिन ई हो एगो में दूगो लगा के की कह दलको तो ओहि के कारण से तू हमर पुतोह के पिटले हा

कहलियो कि नहीं कि हमरा पुतोह पर हमरा विश्वास है लेकिन तू आ तोर बेटियों ने दोनों कोई मिल के ओकरा गलत बन बचाई छी लूना तऽ भऽ गेलै नहि कैला ठेकरे छी ओते हमरा जे कहलकै झबरी से हम यहाँ के कहली तै पर विश्वास कैली ए कतु बेटी इंडा में दुमा लागी तो दुब जाई है गे उ तो एक नंबर के झगड़ लगाव ने तू तो घर के गार्जियन छे ने तोरा बुझ के पड़तू ने आय कति सही कति गलत होए के खोजबीन करा पड़ते ने तो सीधे पुतो पर आरोप लगा देली अहूँ कते तखनु सब बदने छी हम कह देली कि हाँ हम हार गेली हमर गलती छलै तू ही ऊपर रह तोरे बात साँच छो तऽ तखनू से चिचियने हाँ बजने हाँ अलहर उदल जी का एनी से एनी एनी से एनी घूमै हाँ हमही उनते चिचियाइ छै गे हमरा पुतोह पर ने हमरा बहुते विश्वास हब हमर बेटा विदेशो में है ने आ उ घरू है ने तैयो उ कहियो गलत कदम नहीं उठा सकिए बुझली कि नहीं लेकिन तोरा दिमाग में हर सत्तो निगेटिव रहतो हाँ हाँ यहाँ के नजर में हम गलत छी आ यहाँ के पुतोह सही हा मीठ हा जहिया जब भागत नहीं दोसर जरे यहाँ के पुतहुआ तहिया बुझब आ तहिया देखबै ई अभी हम सब गलत छी नहीं बाजी छी तोरा चाल पर बुझली गे तोहर बेटी बेटी जे बसल हो तो ओकरा दूगो संस्कार नहीं दै छी ओकरा कुछो नहीं कहै छी आ पुतोह जे घर के जिम्मेवारी उठेने हो सब काम धंधा करियो ओकरे पर हर्षतो लागल छी जे काल्हि के दिन में बेटी के जे बियाह करबी आ ससुरा जे जेतो आ ओए कुछो के ढंग नहीं रहतो त की कहतो ओए के आदमी सब थू थू करतो है बुझि गेलियै सभटा बात बुझलियै एते हमरा नहि समझाबऽ पड़त धिया पुता नहि छी हम आ रहि गेलै हमरा बेटीके संस्कारवला बात तऽ ई गामवाली ने ई अपना बेटीके सैंत लेतै संस्कार सिखेतै आ सिखने होइ तोरे कारण से अत्ते बसल पुतोह के कहीं साथ दिए के लागी घर के काम धंधा करे के लागी आ देखलियो कतो घूमित फिरेत तो कह दे छो हमरा से बुरा कोई नहीं होतो ठीक है हम समझा देबै आ कहलियो पुतोह कतऽ गेल हौ बर्तन में गेल है तो बर्तन मिजा गेल है ने तो झबरी हेतू ने तो ओकरा कहीं खाना बनबे के लागी बुझली कि नहीं उम्म, अब पुतोह के सिक्का पर चढ़ा न दियो हमरा दुनू मतारी बेटी पर लाग गेली

ये भौजी अहाँ एगो गप कहू तऽ अहाँ ऊपर एते बड़का लालछन लऽ के अलग तऽ अहाँ चुप कला छी अहाँ कला ने कहै छी अपन सास के ये बौआ कथी कही हम ओकरा सबके केहुना है तो ओ माता पिता है कोनो बात जे हम कह देबे तो ओकरा सबके मन में दुख लाग जेते अहाँ के एते बड़का बात कहलक तो दुख नहीं लागल अहाँ अपन बुढ़िया के कहती तो दुख लग जेते तो ओहिसे कोन फर्क पड़े अहाँ के ये बौआ हमर ससुर ने हमरा बढ़िया जखा बुझी है कि हमर पुतहुआ केहन है हमेशा हमरा सपोर्ट में खड़ा रही हमरा खातिर तो हमरा ननद के हमरा साउस के दोनों के बात कैनी कहत रही अई कहू तो बउआ अई छोट छीन बात के हम एते बड़का बना देवी तो नहीं बढ़िया बुझाई ओहि द्वारे हम कुछो नहीं बजे छी ये भौजी सबसे मेन गुंडी ने नहीं अहाँ के ननद है ओहि जगहपर हम रहती ने तऽ टंग पर टंग लेती आ चीर देती उहे सब झगड़ा के जड़ हब कथी कहू बौआ हमर ननद भी ने सब दिन से ओहिने है ओकरा जरे कैला जाओ हम ओते बेकार में मुंह लगावे ला अखिनते जे हम दोसर जे खाना ननद भौजाई में जे पटका पटकी करब तो लोग सब कथी कहते समाज के लोग सब कथी केहन भौजाई ओहि दुआरे हम अपने मुँह बन्द कऽ कऽ रहै छी बुझलियै अहाँके सोच कते बड़का है भौजी मजा अहाँके न ने दे पढ़ो लिखे ना घूम घीजे है अहाँ अपना घर के बारे में सोचे छी लेकिन उ सब अहाँ के बारे में नहीं सोचे है छोड़ू बौआ उ बात सब जे सोचे के ओकरा सबके सोचे दियो हम नहीं हमेशा सही रास्ता पर चलऽ वाला इंसान छी बुझली ने केकरो गलत आ बुराई कैला से हम खराब नहीं बन जेबे बुझलिए कपड़ा उपड़ा पेर ले लिए सेंठो मार ले लिए अब जाए छी घूमऽ के लागे जब रे आगे कपड़ा उपड़ा पहन के कत जाय छी हो कतऽ जेबै जाइ छियै गाँव दिशा घूमऽ लागी हरदम जे घूमबे करबी त घर के काम धंधा के करते गे बेटी छै बेटा बनऽ के कोशिश नहीं कर घर के काम ओहो हम करब हो सपना देखै छा हमरा से नहीं होता कोनो काम धंधा हम नहीं करब वाली छियो देखी देखी एक रति बाजऽ के तमीज नहीं छोड़ के आगे बाप से एना बजी कथी तू राजा महाराजा के बेटी छै ती घर के काम धंधा नहीं करबे आई हो बाऊ

हाथ उठाबे के तऽ दूर के बात अहाँ डांट नहि सकै छी सब तऽ मने तू बढ़ेने छी हमरा भूख लागल हबा ई कथी घर के काम नहीं कर सकिए गनिया तऽ बाहर के काम करबे करही ने तऽ मन बढ़ेने हबा एकरा भूख लागल है ना बाऊ तो जाके तो अपना पुतौ के कहग खाना बने तो हमरा बुते नहीं हो तो बनाए ए, घर में तूहे सब बनो आ तूहे सब को तो आ दुनू के बातें सुन के हमर पेट भर गया तू है सब रह आय गे माय बाऊ कैला एना खट बानर जिका करत रही हो आय हाथ गोड़ धो के हमरा पछाड़ी पड़ल रही हो खाली डटते रही हो छोड़ ओकरा बात के टेंशन नहीं ले हम छी नहीं हम छी तो तोरा कथी के टेंशन चल खन तोरा ला हम रखने छियो ना ई सात ट्रैक्टर वाला अतेक बढ़िया रास्ता छोड़ दे काट दक आई बीचे दक घुसाबे है देखे नहीं सार तो के आँख है कि आँख के बटम है देखे है नया गाछ रोपने छी तो अही पर देने चलबे ही कतेक बढ़िया रास्ता देने छी काट दक एहिमे अहाँ जाओ चाहे आओ आ सार एहिमे आबे के अनकर संपत्ति के संपत्ति थोड़े बुझे है अपन ट्रैक्टर लगा कमैलक अनकर संपत्ति के बुरेलक काका ए बेलचत्ता बौआ कह कह की बात औ ये नी आब न अते दूर से हम कथी कहियो कह न बौआ कथी भेल कतऽ जाइ छल आ देखै छै बड़ टेंशन में की बात की कहियो रे बौआ घरे परिवार के टेंशन में देखबे करी छी कि हमरा घर में कथी हो रहल है कथी कहियो हम ओ काका सब बुझै छ सब बात आ जब तोरा से घर नहीं समरे है तब बेटा के फोन कर कह सब बात रे बौआ रे ओकरा हम कथी कही उ तो अपने दुख तकलीफ टेंशन में ही विदेश में फंसल जते घर के दुख पीड़ा है ने से हम अपने घोट रहल छी हौ काका तू कते दिन अपने ई दुख पीड़ा झेलब ई बुढ़ारी में लोग के सुख से खैत त चाहे छ दुख पीड़ा अपने झेली फोन करब तब न उ काकी के समझेत रे बौआ तू जे कहै छी आ घर के टेंशन जे हम उ छोड़ा के कहबे आ कुछो जे विदेश में कऽ लेते तऽ हमर घर आरो बिलैट जाए ओहि दुआरे कहै छी हम ओकरा कुछो नहि टेंशन दै चाहै छी तोहर सोच काका बहुते बढ़िया हँ एहने सोच काकियो के हेबक चाही काकी जे बुझते कि हमर बेटा विदेश है तऽ पुतहुआके ततेक खुशसँ रखिते ओ से ओकरा जीवनमे कोनो चीजके कमी नहि होय देतै रे आदमी रहती तब ने समझते उरे उ जनावर है जनावरों से बढ़ के एहि दुनिया में ने ओकरा कोई नहीं समझाबऽ बुझाबऽ सकी है तेहन बात है काका ने तऽ भौजी के तू अपने से नीक ढंग से देखभाल करह काकी के भर से छोड़ देबह आ तोर बेटी जे उ झबरी उ तो ओकरा जीना हराम कर देते रे बौआ रे ओकरे मुंह देख के एहि घर में हम टिकल छी ओना कहिया नहि कतहु हम एहि घर छोड़ि कऽ रीति चलि गेल हौ काका एहन बात तू कैला बजै छ एहि बूढ़ अवस्थामे घर पर रहब से नहि आ तू कहै छ बोल पुतोहके मुँह देख कऽ हम घरमे रहै छी नहि तऽ कहिया कतऽ एते घर छोड़ि कऽ चलि गेल ओ हमरा नहि बढ़िआँ बात बुझाइए छोड़ बौआ ले तू अपन काम कर हम कनी एनी जाइ छी बुझलिए ठीक है जा टाइम टेबुल से खैया काका घर वाली के टेंशन नहीं कर गाम वाली काकी वो नहीं सब दिन से